Eng Keier um Youtube Channel, wéi gesot dass déi lescht Keier haut mir haten eppes de leschte Livestream ass scho bal zwee dräi Méint hier, ugedeit mer giff kucken wat aus eisem Gaart hei ginn ass an dunn hunn ech mech nëmme gemellt ier si all Spiller drop vergiess ginn an wéi mer jo elo aktuell wëssen si vill Spiller och ënnerwee déi nächst Zäit, déi nächst Wochen a Méint, sou dat ech awer elo mol hei aus dem. Den Thumbnail eraus gin an da gin mer emol an d'Spill eran an da kucken mer eis emol den Gaart un. Et ass jo mëttlerweil schon e bësse Fréijoersfeeling hei an da voilà, kuckt mer de Spaass un. Mir kachen eng Kéier bëssen an dir gesitt schon, ech hun e bëssen awer geschafft an der Zwëschenzäit an elo mécht, elo spoilert mech hei schon den de Frank ass dat. Mir wollten am Fong dat do elo roueg kucken goen wat ass eis am Gaart geschitt ass. Do gesi mer et da schon tiptop, also merci dofir fir dann de Spoiler hei, de ganze Stream huet wierklech. hei scho boykottéiert. An dann ass de Projet hei sou lues awer sécher do. Dee wäert eeben nach d'nächst Woch genau ëm des Auerzäit Nächste Sonnden dann den 13 März wärt ech en Video frai gin. Dir mierkt hei den Schnéi ass fort, Wanterzäit ass eriwwer. Mir hun nach emmer eis Zipfelmützhei un a gin eis awer elo ukucken wat mat dem Gaart do esou geschitt ass. Mir haten e schéin ugebaut d'lescht Kéier am Livestream an dun hu mer et komplett vergiess. Du koum d'Kou dertëscht a soss nach Projeten an et huet e bëssen eng Paus gebraucht vum Spillen. Keng Zäit gett fir ze skaten an dir Dammen an dir Hären, hei ass en dann, den schéine Gaart vu Fischtal. Dir gesitt et do hei iwwer Groumperen op déi, wéi schéin op schéin Lëtzbuergesch soen, hu mer just genuch Plaz, jo déi hu mer, an hei hu mer dat Muerten, Bambus misst dat jo sinn, Tomaten, Weizen, dee mëttlerweil jo zimlech deier ginn ass an eiser Realitéit an och nach wäert deier ginn, an nach d'Kürbis, déi hir Plaz hei fonnt hunn. Mä natierlech méi schéi gewiescht, hätt nach e wäisse Kürbis do ugeziicht, mee dat ass leider Gottes näischt ginn. Wat maache mer da elo? Mir wäerten dat Ganzt hei äernten, fänke dann hei un an da gi mer, voilà, souvill zum Thema äernten, mir rappen de Gaart hei of, wuertwiertlech. Also dat muss de och schonn hikréien, da mierkt der scho wéi vill Animal Crossing een déi lescht Zäit gespillt huet. Hei och nach alles, mir kréie souguer nach eng Errongenschaft do ass dat Diechgepier wat mer am Gaart geschafft hunn, d'Weizen hei nach of ofplécken. Dat schéinst un dem Gaart hei auf am Animal Crossing ass dat wiisst all Dag, all drëtten Dag oder sou. Ech kucke mol, voilà, Erntedank, also hu mer da schonn do mol eng nei neit Achievement hikrut. Elo musse mer bis 50, kréie mer dat souguer vläit elo haut nach hin. Dat heescht, mussen an Zukunft awer d'Spill nach des Öfteren umae fir do Meilensteine ze erreechen an ech hoffen, dat do geet duer mat mengem Inventar, well ech wëll nach e bësse Biergschluck gläich hei kachen. Also Dir mierkt, haa, um Gottes wëllen, wann, also elo mierkt Der, mam Real Life setzt mech dat Zwielef Kroumperen a souz sou krut, wéi se schéi op Lëtzebuergesch seet. Also setzt mech net an de Gaart, mir vill ze schaffen. Ech sinn einfach e Bürosmënsch. Sou, den hallwen, den hallwen, wéi soll ech erklären, den hallwe Gaart hei scho wuertwiertlech zerstéiert. Sou, d'Tomaten nach, dat misst jo och dann zwielef sinn. Dann hu mer d'Gaardenaarbecht, Aarbecht emol zur Halschent gemeet. Kucke mer nach den Uckmeilenstein, e misst jo erëm dat nämmlecht sinn. Jëpp. Also do si mer lech scho bei 72 no enger Recolte, Erntehelfer, wou et wierklech si mer och an do mierkt Der dann och wat mer nach an nächster Zäit eppes musse maachen. An wéi mécht een dat? Natierlech andeems een elo emol hei säin Géisskan hëlt. Wou ass d'Géisskan? Do ass se. Hoffen mer dat eis Profi kann hei nach dat duerchhält an dann fir mech eng Kéier an den nächsten Deeg a Wochen eng Kéier do dann d'Recolte erëm ka siche kommen. Dann huet e bësse Gaardenaarbecht scho gemeet, also Dir mierkt hei elo innerhalb vu knapps 5, 6 Minutten ass déi dann och scho gemeet an menke schonn dat dat do masseg duergeet fir Animal Crossing New Horizons ronderëm ze spillen. Kuerz Erklärung och elo wisou den Projet mat dësem Livestream dann och op Youtube Channel ophält. Mir haten am Fong nach geplangt fir Happy Home Designer ze spillen an iech ze weisen. Mee ech soen iech éierlech wisou ech dat net wëll maachen. Ech sinn nach vum 3DS Deel deemools esou traumatiséiert mat dem Carlotta a senger ganzer Sippschaft soen ech emol einfach. Dat huet mech esou traumatiséiert dat ech mech do net wëll erun trauen an engem Livestream, also ech do iech vläit Hoffnungen net wëll dann ze vill grouss stellen, datt et eppes Grousses gëtt. Aus deem Grond gëtt et do keen Let's Play, respektiv wann et eng Kéier Livestream Session soll ginn, da gëtt en neit Spill, dat heescht am Fong Animal Crossing New Horizons ass mat deem hei Video. D'Livestream Sessions sinn ofgeschalt, ofgestallt an dann nach nächste Sonnden e klenge Special nach mat den Amiibo Kaarten, dann hunn ech e klengen Unboxing gemeet An voilà, dat hätt mer dann emol gemeeschtert. Dat ass einfach de Problem, dat Spill huet, ech gesinn do op der Switch, kann iech enke elo hei weisen, wéi spillt grad Mario Party, Super Mario Party gëtt do gespillt, Splatoon spillt neie Mario Kart, mee Dir gesitt et och, wann ech nach hei ronderëm scrollen, ech kéint nach kucken a kucken a kucken, dass D'Spill huet ofgeholl, ech wees och net waat de Grond ass, ech selwer muss och zougin dat ech vill vill manner déi lescht Zäit Animal Crossing mer Gedanken gemeet hun. Koum natierlech och elo zwee dräi Méint déi MKU, den MKU Projet dobäi, dee mer jo och da mat Succès ofgeschloss hun, dat jo och nach eng Kéier um Youtube Channel wärt gesin, plus National League déi ee muss handelen, da wëll ee vläit selwer bëssen mol Gen 4 uspillen wou ee mer nach ëmmer hänken, voilà, elo gin mer hei mol an de schéine Gaart, ee mierkt do ass och nach bëssen Baustell well d'Blummen hei all mol misste fort kommen. Voilà, hei geet dann sou schéin e Wee Richtung Gaart, also Richtung eis Lagerfeuer, soen ech mol esou. An dann hu mer hei déi Plaz, wou mer kënnen elo kache mat eisen Ingrédients, wéi ee sou schéi giff soen. Dann maachen ech esou Mauerwerkküche, da kucke mer, wat mer elo kënne maachen mat eisen Saachen. Mir hu Miel duerch de Weizen, eis Am Mee, dann ech mol gesi scho mir komme net wäit wahrscheinlech mam Kachen. Et ass wierklech Krisis souzesoen. Well elo maa mer vläicht viru mir dann d'Meel eng Kéier an enger gemeet. Kucke mer mol hei eng Karto Karottensuppe kinnte mer maachen, jo wat kënne mer nach esou schéins maachen? Algensuppe hat mer laanscht hei Pommes frites, kommt dass Sonnden no dann Nomëtten d'Äerm sech mol eng Kéier gëtt, da gëtt et eng schéi Pommes frites emol fir iech. Also Fritten, net aus der Frittebud, salut Erik, kuckt iech dat un. Also dat do, do muss een och en Bild dovunner maachen, ansonsten hunn et erëm en Honger kriss um 4 Auer hei elo am Livestream, da weess ech och net, Erik, den Auto scho rausgeholl an direkt zrëck an d'Frittebud. Ech muss och hei scho de Kichelche elo huelen, well dat do wierklech engem direkt op de Mo schléit, soen ech mol. Di gedréit ausgestallt ha. D'Vue si mer richteg gutt gelongen, géif ech mol behaapten. So, wou sinn d'Fritten da lo? Mei, do si se. Op den Dësch ginn déi gestallt. An wat hat mer nach? Mer hate just... Ja, mer hate just gekuckt, also d'Pommes frites, déi hu mer dann och scho hei gemaach. Kucke mer mol nach, wat hei erëm... Fräi gespillt hunn ech meng mir e bësse gekacht smile jo mir ginn och nach e Feinschmecker mee dat sinn alles Saachen voilà Goofy Fritten du sees et dat maache mir fir eis privat ouni Livestream Sessions heiansdo owes wa mer Loscht a Motivatioun hunn mir kucken nach wat mer soss nach bëssen nei kënne maachen also ginn et och vill Rezepter ech hu mech nach Kürbis Bagel Sandwich Partybrot Tomaten Curry. Tomatenpürée, Kaffee, Trauben, do bräichte mer nach Zocker dofir. Gratin kéinte mer maachen, also dir mierkt et ass nach genuch ze maachen, Kürbistarte, Karottenkuchen, do bräichte mer awer erëm Zocker, mee wéi kréie mer Zocker iwwerhaapt? Ah dach, mat Zuckerrohr. Maja, da maache mer och nach e bëssen hei mam Zocker Action. Ech gi wierklech hongereg bei esou. Dat ass och de Problem, wisou ech mech esou laang vun deem Stream hei gedréckt hunn. Ech muss selwer dann e ganz Zäit hei bei quasi matiessen, well een do da esou schéi Saache kacht an a baakt. Domat ass Zocker hei gecraftet. Rohzucker kënne mer do nach maachen. Komm mir gi mam Kaffi Traubenschlag Keks maache mer och nach einfach als klenge Gimmick. Stelle mer och schéi brav dohinner. Kucke wat mer nach kënne maachen. Hei komm, soss net ze krautenkuchen oder sou. Oder wat ass dat anert? Hei paen ech gudd oh Erik kuck der dat un also dat musse mer eis hei gönnen. Meng Täsch ass voll also fir paen ech munn ech Platz maan dat steet mol fest. Wat hun mer lo gekacht grad fir dono also et mierkt een awer et mecht bësse Spass dat ganzt mee op dat do laang fristeg Sënn ergëtt wees ech net. Mä alles an allem hu mer elo e bëssen hei nach Iech um Youtube Channel gewisen, wat sou alles méiglech ass. Et gi sécher nach aner Rezepter. Sou, wat wollt ech? D'Pan hat ech erëm vergiess. Hat ech sou vill hei um Iesse sinn. D'Kürbistart, déi loosse mer emol sinn, dat gëtt soss ze gesond. E gudde Pancake hei, Pankisch, um Sonndeg de Mëtten mat agemeet. An do si se dann awer. Dat si richteg déck Panecher, wéi ee gesäit. Dass dat de genügen. An dann gin ech, kann ech hei de Panech sou ofstellen? Nei, ech weisen iech nach eng Kéier wéi se sou lecker ausgesäit. Also Erik, du has nach emol deng Algenzupp an däi Lachs, du bass nach emol net siche komm. Kann ech deen hei sou plazéieren? Tatsaach, ech kann d'Panecher sou hei drop plazéieren nach en plus. Do ass dann och alles schéi gemeet, mee da mierkt Der, wat wat méiglech ass duerch eise klénge Gaart, duerch e regionalen Ubau hei esou ze soen. Dann wollt ech dat och eng Kéier weisen an dofir, dee Stream wär elo keng hallef Stonn laang, also wäert maximal eng hallef Stënnche goen. Mir sinn elo quasi an der hallef Stonn ukomm, hu nach genuch Muerten hei, Spaghetti Marinara. Los komm mir maan eng Spaghetti hei zum Ofschloss mat bei kréien. Jo ech soll eppes zubereiten ass och déi Fro. Wat soll ech do mol ufänken mat der mat der Küche hei. Wou sinn d'Spaghetti wat ass dat doten nach? Cupcakes, Spaghetti wat brauche mer dofir? Tomatenpürée, ma do maan mer dee mol. An dann gin nach hei Maarm Spaghetti souzesoen gemeet. Waat sees du Rip? Ass d'Heem ofgerippt oder waat ass grad lass? Tomatenpürée, direkt 3 Fläschen mecht een dann hei wéi der gesidd. An dann hei Maarm Spaghetti, do si se dann, déi gin dann hei ausgestallt. Dann hun mer déi on agemeet. Daat sollt de genügen. Also ech géif soen Spaghettie probéier mol engem hei virun ze schenken ob dat iwwerhaapt méiglech ass, da maache mer dat mol eng Kéier mat engems. Hei mat dir wëll ech schwätzen, mam Bea. Hir Nimm. Ech ginn dir elo Spaghettie. Jo leschtens zwee Mal op Youtube Erik, aus dem einfache Grond Zäitmangel komme vill nei Spiller raus an dee Projet hei misst jo mëttlerweil ofgeschloss sinn mam Update Ass elo net hei benstan well de Multiplayer Modus nach emmer fehlt an dem Spill an dofir wollt ech dat hei als Ofschloss machen. Voilà an hat per gedampfert Spaghettien a seng Täsch an op Platz setzt viru mir ze iessen. Oh mir kréien e Punk Tank Top also dat huet sech net gelount fir hei Spaghettien ze dann auszeteschen. Also du gesäis meng Insel ass och nach eng Baustell dat wäert ëmmer eng Baustell bleiwen an ech kucken elo nach eng Kopp d'Insel just ze fueren. Hätt en e bësse manner Proviant. Vulkankehl, dee kann ech iech nach weisen. Deen hat ech mer bestallt och effektiv. Stelle mer dee mol hei iech sou hin. Dat d'Plaz ass. Vulkankohle kéint ech dann hei nach abauen an dann wéi am Nintendo World. Ech géif soen, hei ass genuch Plaz. Voilà. Anscheinend net. Rip. Wann ech mech sou stellen, ass da genuch Plaz. Sou, dat ass dann Vulkangrollen hei. Oh, na bësse feiereg Stëmmung hei als Ofschloss. Deen hat ech mer elo wéini eng Kéier gegönnt. Ass dee elo, dee elo opgaang? Voilà, an hire Mënsch, e ka dropklicken. Also et ass och vu Breath of the Wild bësse sou e Gimmick, dat mer do an déi Feierwelt do ginn, Erik. An hei ass nach sou eng Bréck fir doriwwer ze kommen. Mee dat ass dann dee Vulkan, hu mer scho e bëssen op d'Plaz gemeet. Mat de Ranke kann ech iech nach eppes weise ginn. Déi wollte mer jo och alles hei ëmbauen, wäert ech och alles eng Kéier méi spéit maachen. Wéi, wéi, wéisou krüpels du ronderëm? Hues de esou vill Gedanken, dat s de lech kaput? Bass du Elefant hei mat de Ranke kann ech iech nach eng Kéier weisen. Hei kënne mer och eng Kéier nach derduerch ginn. Hei duerch d'kleng Nintendo-Welt, Mario Kart-Welt, wou mer elo och all 10 Deeg erëm en neien Update kréien. Also et ass einfach vill ze vill momentan spillen an ech menge bei jiddwerengem mëttlerweil ass Animal Crossing esou en drëtt drëtt Rei Spill ginn. Also maache mer hei elo einfach eng Ranke, da gi mer déi eng Kéier erop. Dann haben wir überall so Shortcuts, voilà. Guck, da geht nach eng Rank erop an da kann ech se och von hei erof goen. Dat ass den Todesberg, wéi s du sees. Genee, Erik, genau dat ass et. E puer Ranken nach si verdeelt. Da ginn ech mol d'Ressourcë verdeelen. Ech ginn mol enk op d'Insel, Mamm, an da gi mer nach zum Schluss e Kaffi drénken. Da, wéi gesot, nächste Sonnden kënnt dee, kënnt dee Video dann eraus. Mat de Kaarten, Unboxing, kann ech schon annoncéieren. Ups, ech gi scho gefrot fir Pokémon. Also mat de Kaarten Unboxing gëtt an live hei, also privat wäert geshared ginn, dat ass dann de kréinenden Ofschloss vum ganze Projet, deen s du jo ugefaangen haas. Deemools Eric, den ech elo e bëssen elo viru gezunn hu, well dech huet jo och am Fong elo net wierklech dat Ganzt hei nach gereizt fir virunzespillen. Sou dat wierklech Animal Crossing New Horizons wahrscheinlech e Lockdown Spill fir déi meescht wäert bleiwe vun eis an doduerch dann och Zäit ass fir en neie Wand bäi TL an domadder mer d'Projeten och ofschléissen. Ech mierken grad ech hunn och TL Logo vergiess hei um Stream, mee bon dir hutt jo am Thumbnail och effektiv gesinn s Lager. datt mer eng Kéier op d'Insel kënne fueren, wou mer eis am Fong och gehofft haten, datt mer do Minispiller kéinte mam dee maachen. D'Autoanbahn kënne mer och an d'Lager leeën. Sou, elo mol e bësse Plaz hei. Och d'Tafel aus der Schoul kënne mer, an Dir gesitt, hanne si Käferen. Säit wann ass wat am Spill? D'Ranken, seet der dem Update. An och dat hei awer en Highlight, mëttlerweil kanns de der jo stockéieren, och an d'Lager, an déi Jeans Kap do och an d'Lager. A wat hat mer hei nach? Strickpulli, voilà, dann di mer nach de Strickpulli vun der Mamma un a gi mer esou op d'Insel an da maache mer do eng Kéier nach en Tour hin an hier an dann, wéi gesot, Kaffi drénken an als Ofschloss komm, Kaffi an d'Taubengeschlag. Sou, hei erof scho goen. Hei hat ech och scho de Shortcut gemeet. Sou wäerte mer d'Insel nach e bësse verschéinere souzesoen. Mee dat ass alles dann off stream. A wann, da gëtt op Twitch gemeet. Mee op Twitch sinn ech mer mëttlerweil mat Gen 4 amgaangen. A wéi mer jo och wësse mëttlerweil, Gen, Gen 9 wäert am Hierscht dann eraus do och kommen, dat ech do och wäert erëm virufueren a bëssen op Twitch maachen. An dem Dino hei d'Plaz loosse fir seng Let's Plays, déi mer da wahrscheinlech do och wäerte gesinn. Sou. Gin mer nach eng Kéier bei de Captain. Also da mierkt een Erik, dass du och Animal Crossing géichs déi mëttlerweil vergiess hues. Déi meescht vun eis, ech meng ech gesi wann der vläit nach Cheryl oder de Melvin heiansdo e bësse spillen, an ech heiansdo ab und zu d'Spill umaach, mee och do net méi esou heefeg wéi soss.

Sëngt en eng Kéier wa mer zréck ginn oder war dat och déi lescht Kéier wou mer hien héieren hunn? Hei si mer dann also op enger Hierscht Session. Hei kréie mer och e Meilenstein wou mer d'Spill eng Kéier ugemeet hunn. Elo Nookmeilen alösen, voilà. Dann och sou zou gemeet. Hei da kënne mer eng Kéier danzen soss maan mer dat vläicht als Ofschloss och. Hei sinn d'Eichelen déi mer kënne mathuelen. Dëst ass eng Hierschtlech. Mir wäerten hei och vun duerch eng Aangel. Mir wäerten hei wahrscheinlech och. Äh, da wäers de wierklech lo kënnen am. Am, äh, am, am Fréijoer de Lachs hei fänken. Kuck mer emol. Well ech hu e bëssen d'Gefill, datt déi Insel hei drop ausgebaut ass. Six hours later. Na, awer just e Barsch. Hat scho gemengt, dass de och elo hei awer sou e bëssen am Hierschtmodus kéins dann deng deng Lachs, Königslachs, also fänk, probéier emol nach eng Kéier. War elo bessen unlucky. Na, anscheinend just eng Barschen Dengens schön. Dat hätt awer hei gepasst dass do nach deng Lachsen häss kënne fänken gouf. Kucken mer hei nach eng Kéier. Gei jo reden sie los, de kanns och gären eng Ampel oder soss eng, also jo just eng eng Barche verarschen soll ech emol einfach fir dat et reimt, kann nach puer Nëss hei mat schleefen an dann si mer hei scho färdeg. Ja deen hues do nach emol, jo deen huet wierklech scho bal traureg gesot wéi dat Spill einfach bei eis an d'Vergiesse komm ass, well mer mat villen aner Spiller mat Leit jo verwinnt gi sinn an dat mir dat Animal Crossing vläit emol als esou e klengt Summerspill, Owesspillchen, vläit giffen. Sinn elo 10 Auer bëssen do op coole Menschen ze lachen. Voilà, Gerolf hat man dann engs mat, kommt man eng Kéier ronderëm. Ech mengen soss ass do näischt. Voilà, kommt schon éischtens do guer net erop wéi et ausgesäit, well mer keng Ranken do hunn. Mee dat war dann eis eng Aart hierschtlech Insel, wou och méi dra gewiescht wär, well elo kommen do guer net erop op déi Ebenen. Häss de kënnen hei och Orangen a mat huelen. Mee och do friichteméisseg hätt ee vill méi kënne maachen. Et mierkt ee mir sinn hei wierklech um Nörgelen héich 1000, mee dat ass leider de. Dann huele mer nach d'Flaschepost hei mat, vläit ass den Rezept dran, bëssen en Hierschtrezept, nee. Baupocker, deen hu mer normalerweis schonn, jop. An dann war dat eis lescht Inseltour hei um Youtube Channel. Mir heet der jo och scho wéi laang ech lo hei drop sinn, bliwwe si mol keng 5 Minutten, well einfach soss net vill ze man ass. Ech kucken just hei op der näscht ronderëm läit, hei kéint se alt déi Hierschtblieder nach fänken, wann ech dat do richteg gesinn. Voilà, kënne mer dat och nach eng Kéier maachen, datt mer elo am Fréijorsfeeling hei sinn, einfach eng Kéier Hierschtblieder. Wann een dat hikritt. Dat war ganz professionell Hierschtblad gefaange vu mir, vun menger Säit aus. Wëll mer esou am Spill wéinstens dra sinn. Mee bon, dat do misst mer jo elo normalerweis kréien. Voilà, also dat geet och nach. Heescht hei essen se esou, et gëtt wahrscheinlech och dann nach eng Fréijos, d'Frühjahrsblüten aus Japan do, déi Kirschblüten, alles wäert et sécherlech ginn. Mee dat ass awer elo nëmme eist Gedankespill, dat war et dann déi lescht Kéier wou elo de Cap dann hei hat. Da gi mer nach eng Kéier de Café an da maache mer nach eng kleng Sportübung zum Schluss an dann hu mer de leschte Stream hei, dee vläicht e bëssen. Gewascht ass. Mee dat ass eben en Ofschlosstheme, dee mer net mussen un éinesch an d'Längt zéien. Ech hätt och kënnen nach e Co-Host-Theme mat an de Call huelen, fir driwwer ze schwätzen. Mir wëssen alleguer, wat de Problem ass. Mä ech laansche lo mol dem Captain no, einfach aus Respekt. An da soen ech, wat de Problem am Spill ass, bei enger Taass Kaffi.

Sou, de leschte Sound vum Captain war dat dann an da gi mer nach e Café drénken an wärenddeems bëssen iwwert d'Spill schwätzen. Also et war e laange Projet op Tell, Youtube Channel ass jo iwwert zwee Joer um Endeffekt bal gaange gewiescht. Natierlech huet d'Niaek d'Majoritéit gemeet, deelweis war ech jo och mat an de Streams mat dobäi, mee dir gesitt, Et wäert ëmmer eng Baustell bleiwen hei, wéi et ausgesäit. Natierlech méi mer de Café mer och ëmmer gehoff, mir géifen dee wou anescht ass kënnen en extra Deel op d'Plaz hei am Museum. An awer fir mech als Animal Crossing New Horizons sou Lockdown Spill am Endeffekt ginn, wat bësse vläit och doduerch e Problem ass, dat net unbedéngt gär upäckt, well dat bësse komesch Gedankenzich déi Zäit waren, wou dir net vill hutt däerfe mat anere Leit eppes Kontakt hin a sou weider e bësse sou ofgestellt, mee bon et ass vill verkaf ginn, Nintendo huet scho villes richteg do gemeet, hei mat den Amiibo Kaarten alt och schéi gemeet, mee generell et war en onfäerdegt Spill wat eraus komm ass, ass wahrscheinlech och den meeschte Fanboys vun Animal Crossing Rei zum op de Mo geschloen, soen ech mol einfach, ne, wann s de en onfäerdegt Spill kriss. Mä dat ass eppes, u dat mer eis musse gewinnen an Zukunft. A brauchen do eng gutt Taass Kaffi, och heen, de Koffi, vill ze spéit menger Meenung no erakomm. An awer esou villes probéiert hei esou e bësse mam Crafting-Modus alles eranzebréngen. Mä d'Angscht war do natierlech, dat nom Handy-Spill Dat hu mer jo och hei um Youtube Channel gelive ge Let's Plays zu bal 10 Parts fir iech. Sinn do sech awer e bësse rem erkrut gehat a mir hu Jore laang op dat Spill hei gewaart mat Pentagram, Hexagrammel an alles. E ganz cremege Café hei nach zum Ofschloss, mee nach ëmmer d'Halloween's Mask hei un am Gesiicht an awer denken ech. Et ass e gutt Spill, mee nëmme e Spill wat mir um Youtube Channel soll elo suivéieren well mer laang genuch gemeet hunn. Nach eng Kéier groussen GG's un den Eric deen dat ganzt hei am Haapt Mann gedro huet. Wierklech wann et eng Story gëtt bei Animal Crossing déi huet jo ganz iech gewiss. Ech nemen elo den Ofschloss nach bëssen den neien Update iech wollte presentéieren well den Eric nëmme motivéiewert war an ech geduecht hunn komm ech weisen iech et awer nach. Do gesitt nach ganz schéin al Fotoen op der Säit elo, dir wësst et jo. Alles an allem, et ass och een Animal Crossing Deel, deen eis all an Erënnerung wäert bleiwen. Wäert nach heiansdo gemittlech kënne spillen, mee definitiv nëmme dat mer dat zesumme spillen hei zesummen um Livestream, respektiv um Youtube Channel. A wat wierklech hei feelt, ass jo de grousse Problem, déi Mult déi Mini-Inselen. Dat huet d'Spill e bëssen gekillt, well dat hätt och TL villes gehollef. fir zesummen dat Ganzt hei ze livestreamen, also de Projet ze maachen. Se kënnen Turnéiere bei, sou Turnéiere for fun maachen, wär villes méiglech gewiescht, mee wéi gesot, en onfäerdegt Spill am Endeffekt. Vill cool Momenter hei matten derbäi gehat, vill nei Gimmicks erakomm, vill nei Crafting-Méiglechkeeten. Mir hunn och iech hei um Youtube Channel jo villes gewisen wat dat ugeet punkto Insel bekucke goen. Och do eng Kéier wann ereen eng Kéier mengt seng Insel wéilt lo eng Kéier op Youtube Channel weisen, ech kann och emol Part zou maachen, mee da muss awer dat kloer an däitlech soen wéi ech fäerte ganz Ofrou wäert net do sinn. Sou déi hallef Stonn ass ëm, ech hu genuch geschwat, soen iech décke Merci fir einfach de ganze Projet matzekucken. Nächste Sonnden dann. ass de grousse Moment, wou mer dann nach esou Special fir iech bréngen, wou mir e bëssen als TL dran investéiert hunn. An ech géif einfach esou als Ofschloss dat hei lafe loosse fir iech nach eng zwou Minutte laang eng Gruppengymnastik hei maachen. Merci et nokucken a bis bei engem aner Projet dann. Ciao ciao.